Latinoamericano y Mericano. Cerca y toco bo taña bo yerba, bibida, snacks, productonan pa entre otro bo cabey, bo productonan pa limpieza di cas y hopi mas. Ademas di excelente servicio di y toco, nos ta atende tur yamada y mensahe. Nos ta paketa bo mercancia cu dedicacion y ta sòru pa bo hañ'e na tempo te na bo cas. Asina bo no tin nodi sali den awaseru ku friu di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen i toko ta entregá tur kaminda. E sabor di nos islanan abc i isla riba den un klik te na bo kas. Bo gusta hasi kompra ora bo ta na kas? P'esei i toko t'ei e tienda online ku bo por konfia.

Por aki, aki nan na Hulanda nos por a mira e solo hari ku nos, nos ku ku solo nos a disfrutá bon temperatura aki bandanan ku nos por a hasi algu pafó pasobra ya ta zomer, nos mes por a mira rònt ta yen yen di aktividat, dus nos por a enjoy. Um, yen actividad cu tin aki na Hulanda. Anto nos cosnan mes mes, nos cosnan cu nos ta gusta, etc. Etc. Eh, mi kier recorda bosnan, eind september ta bay tin na Alexanderplein, plein, um, Taste of, eh, fest. Ta un Caribbean edition. Bo por cumpra bo carchi pica pica lo ta bay tey? Sigur sigur e no ta caro mi kier sa duo ta sali cinco euro pa persona? Bo mes sa cos cu ta via di e toco ta wordo organisa? Anto ya nos ta topa trobe no? Awel Ya, ki mi mas mi por bisa, esei ta loke ta bini binidero, pero awe nochi. Laga nos ban kuminsá ku awe nochi. Awe nochi ta un pika pika masha kortiku mi ta bai tin, pasobra nos tin un invitado aki ku ta wardando, e ta masha ansioso pa bini in beeld. Anto esei ta Gerritza Beaumont. Anto mi ta bai laga Gerritza Beaumont mes ban kompartí ku nos kiko di kon e programa aki ku Sharica Beaumont. Sharica, bo nochi! Bo nochi, bo nochi tur hende. Tur hende na Hulanda ku ta wetando mi. Rita, kon ta bai? Am na bai pa e Rita su programa live pa mi promove algu ku no ta komun i koriente. Sek a Rita, pero nos ke hasi algu special awor di den pika pika. Nos ke kumsa ku algu special. a lo otro, nos trae traha bolo, el lo e bota bo oso, pero nos lo e hasi wari cos sabi, despues nos lo tin pasa palo, cuminda, pero nos a cusi cu bolo cu cos dushinan, nos a cambia ta expert den bolo cu cos dushi, pero lo mi tin otro bia, lo mi tin invitado tambe pa nos a siña otro cos cu no ta bolo so. Pero awe mi lo e promove pa otro siman, trinta i un di augustus, lo mi tin un workshop online, E ta bai tanti un bolo hopi dushi, un bolo ku lo yama Cherry Cashew Delight. E bolo aki ta un bolo di cherry i nos ta wòrdu nos ta bai yen'é ku cashew p'ete. Un tiki krioyo nos grita nos antiègnan, mi ta kere ku tur antiègnan lo nos mete un bolo straño, un kos nobo ku no ta komun di koriente ku nos nan loke sñeri si busiku. Loke nos antigua hasi awor aki ta Pablo sa sign in barai por na rita rita lo por aun nos por pone e cosa en bay pa for kico por haci pa bisa bisa como bisa e bisa e horario cu e of lo wanta nan bay den lo facebook no like ami si boso a bay pa mi facebook bo ta haya tur info ta facebook di curacao delights bo ta haya un fly bo ta haya e flyer cu ta indica tur cos cu bo haci. Anto bo ta bo ta paga bo kurso, bo ta manda e turbo kobrabante online, ora bo ta nos manda bo usa e bo email adress, bo a ta manda bo Facebook nam pa nos por manda e resetanan pa bo, anto pa bo sigui e diasabra awor bo ta sigui e kurso online hunto ku mi, nos por traha e bolo stap pa stap pa bo sa siña un dushi bolo, ta un bolo di cherry yena ku kashipete. Mi ta kere truendo lo hasié algu otro, pues no perdele por ta bai subi mi Facebook Curaçao Gerais pa boa tur info riba e flyer, tin para horario, para prijs, tur cos, pa bo no pa bo cumpra bo un live session di e workshop pa bo participa chasabra awor den nos workshop online. Ok, Um, e flyer tambe bo ta hañele riba pika pika ku bosnan por mira e inhoud, kon ta, e kiko ta kome ku bebe, eh, kon e inskripshon ta tuma lugá, anto unda bo tin ku hasiele, anto tin un number di telefòn ku, uh, bo ta na Hulanda tin un kuenta di banko hulandes kaminda bo por hasi bo pago riba e kuenta ei. Pues nan nan Aruba. Boneiru y Corshou tin e cuenta di Corshou cu enanan por deposita e pago anto asina bo por do mei cu e curso online. Ya anto di momento cu bo pago drenta, e pago drenta Sherica lo zorg pa e reset bo hañ'ele via mail of via WhatsApp di modo cu si bo ke e dia dje curso bo ta traha e bolo sam sam ush rica pa wak si dje cos ta cana dushi esnan ki bo ta kere e ta mas gezellig tambe anto di modo cu si bo tin pregunta of si bo mira algu Cu bo ta bisa, Epa, mi ta, mi ta bayendo bon, of ki mi tin cu haci, mi tin cu agrega algo mas? Anto rei online, Ferit sa por bisa bo van, Awel, bo sa kico? No, bo, bo tin cu haci kico, bo tin cu haci torno, asina. E ta bay ta hopi gezellig. Ferit sa tin un antal aanmelding caba, cu a paga te cu Ferit sa ba manda nan e receptnan, no? tin banana di sempa truene cu a paga caba, anto tin dia cu e tu bay henda ta sigui ngat an tin men di cu Sam tur basha pa nos bay pa Jan y Sam awor nos ta hunto, pero un cos mas mi ke bisa tambe cu esunnan tin hopi hende bek ta e ta puntra mi bini cu vakansi pero tin no ta problema bo ta cumpra bo les, anto ora bo bin bek bo ta wak y despues e ta keda tres siman available. ku bo por sigui wak-e. Pues e no ta wòrdu djam so trab'é tres siman despues di e live bo por wak-e, bo por sigui wak-e. Mi ainda no ta ku vakansia ku no por wak-e e dia ei, por kumprende i wak-e despues. Korekto. Bueno, e link ku bo ta haña, esei e link ei ta keda available tres siman largu. Dus si bo bisa wel e dia ei un kos ta sosodé, bo a haña bo strobá, Bon por dun ei online e momento ei. Bon tin no di preocupa, no raak den paniek, pasobra semper lo bo por wak-e despues. Met esei no ta problema. Ya? Um, Yaritza, tin algu mas cu bo quiere agrega na nos televidentesnan?

Dushinan tur un felis anochi, mi ta sinti bosnan falta. Pika Pika ta full swing, ta preparando pa niu seisoen, nos ta kuminsá ocho di sèptèmber, aha, ocho di sèptèmber Pika Pika ta kuminsá ku su niu seisoen, ta bai tin sorpresa, mi no ta ferklap nada, pero nos ta bini bon prepará manera semper, sigur sigur. Bon tiki mas pasenshi. Anto. Aki dos siman Pika Pika lo kuminsá bo mensá ocho di septèmber e ora akustumbrá mi tardi ocho anto kiko tema ta bai ta mi ta ferklap'e ainda pasobra mi tin ku haña bevestiging di un ke otro invitadonan. Dus ta bai tin temanan. entre otro, pica pica, ehm, sigur sigur, manera nos, nos hendenan gusta, manera ma custumbra mi hendenan tambe, Cuator, pasobra na aki ta Hulanda, nan so dies ora per persona. e por tuma lugar. E curso lo ta cuminsa dies ora i meinta, ora di Corsou, dus, e e, eh, eh, dies ora i meinta djasabra, Eh, e ora ta hopi trempa. Ei, kuator. Kuator di Kasau. No, kuator di Hulanda. Sorry, kuator di Hulanda. Kuator di Hulanda. Si, te se mi es mi kimena. E ora e kuator, um, e kursistanan mester ta na kas ku nan ingredientenan si nan ke trahe el e sam sam. Huntu ku shericha, anto asina e ora um, tur kos lo bai smut, fásil. Corda manda duidelek bo Facebook nam hopi bia e hendenan riba Facebook nan tin un otro nomber cu den werkelijkheid tin, dus corda meldu esaki pa di modo cu Sheritza sa, ah, esaki ta e persona ki e mi email adres aki ta pertenece, pasobra si no e ta bira un puzzelwerk pa Sheritza. Tje Richard a bisa mi, yu, um, mi ta yami ku dos, tres nòmber kabata un persona. Bo kon mané ke men um, purba na hasi el tiki mas fásil pa tje Richard, dus uh, manda tur um, informashon korekto. Dus shownan kòrda unda ku bo ta, bo por dun mei ku e kurso online. E kurso ei ta pesonan ku a paga. e no ta un curso openbar cu tur hende por bay hañele, mira con ta trahele anto e recept. E recept y e curso ta pa e hendenan cu a paga, ke men ta un circuito cera. Ya. Kiko mas? Mi quiero bisa algo tambe Rita pero mi no lo bida pa e hendenan subi mei ora prome pa nos pa tur cos ta clara pa ora nos dar no opinion am no tin nada am pa nos dar e cos can nan zeta pa nos caba na nos caba na ora becos no mira mucho nan drada men di subi mei ora prome ke ora. Cuando bo sa cu bo ta live, bo ta cla cu nitu cosa nos cuminsa net na ora. Pator di Hulanda dje soli persoon. Ok. Ok. Esnan cu ke ta Emily's Droom, esnan cu ke por ta hablando di cumi, esnan cu ke por probar y haci despues. Anto esnan cu ta cu vakansi, libremente nan cu cumpli rest, bo ta keda tres seman available na bo disposicion cu bo por wak despues. Ok.

Okay. Okay. Okay. Uh, mi ta haña uh, Mami Chula, Linda van der Berkel. A mi te verheug mi pa 5 september mi haña mi bolo di pudding Mané Jeritza so por trae. Eso. Jeritza ta quien, ta quien va primitiva. Eso eso que manda para su bolo que a banda para so pe hay su bolo dia 5. Ok, ok, ok. Siempre te digo so pe hay su bolo di putin ku proibo. E eh, mami chula, minta ta sa ku botan beta señorita, Virgo bota. Pasobra mi tambe ta Virgo, mi ta 6. Malaga people blows. Semper. Ablief? Malaga people blows. Eso se, no, pi, pi, mi te kere ku pipo po blows, pipo sa kaba ta ken mi ta. Ela kustumbra kaba. Awe nochi no, pipo ta, pipo ta drumi felis. Ma mira, mami chula di Virgo, tedeng! You, Te te irita, sigur sigur, sigur sigur nos ta ègt ègt yu di Virgo, sigur, awèl, awèl bai deze, a si e Mami Chula ta kuater, bo a mira dos dia promé ku mi, jawel, next time, next time nos ta selebr'é huntu, bon sa nunka. Di selebrá su aña na Kòrsou. A Mami Chula ta na Kòrsou? No, di selebrá su aña na Kòrsou. Si, pasobra Mami Chula ta biba na Hulanda, si mi no ta herá.

Ya, dus Charisse su bolonan ta dushi sigur sigur. Uh, bo tin un otro mas di uh, um, bolo ku bo sa tra ku pudin, ta ti pistacho ku pruimu. Mas esun mes ku mami chulo a pidi, pudin ku pruimu. Mami chula. Ah, ma mira, ma mira mami chula, nos ti hasta e mesun smaak. Ah, ok, ok. Mi ta eh, cuatro aquí, sí. Aquí na Holanda mi ta viva. No papia mes di bole ponche crema. Ei, ei tawa. Ei tawa. Anto mi ta benieuwd. Mi ta benieuwd e bolo di tres leche. Paso un hende mi sa cu ta tra e bolo di tres leche ei magistral. Magistral. Anto m'a pidi esei pa mi ai. Uhum. Anto siendo cu el a stop di traha bolo, pero m'a rog'é e di cu mi e ta complacé mi. Ke men bo mensam, te gusta e bolo di tres leche n'ei? Anto ora mi bai tuma mi bolo, mi debe puntr'é yu, ta cual leche nan el a pone aden? Pasobra mi ke sa. Yaritza bota hari chiki chiki. No, ke mene, um, ya, Shonan, mi ta beniut ku um, e bolo di cherry kashu pete, uh, bosnan por wak uh, e um, promo riba mi uh, pika pika su TikTok, e nana e, e ta tambe, dus no tarda, mèld bo mes an, pasobra oyendia ta bon. pa bo tin mannan di oro ku bo por defendé bo kurpa na kas, bo mes siña tra bo kosnan. Sigur shiguer. Dus, mi ta mira bosnan dia trinta i un di ougùstus, dies ora meinta, pa ABC landenan, anto kuator, kuator dje tardi, ora di Hulanda. Sigur shiguer.

Ok, ok. Um, un último pregunta ku mi tin pa boje Richa, no, um, manera kustumber. E webo nan ku tin ku wòrdu usá, ta maka uit webo blank of webo bruin? No, tur webo ta mesun kos. Tur webo ta mesun kos, pero tin hende nan favorito ta webo bruin, tin hende nan favorito ta webo blank. A mi mi gusta webo blanku. Tin mi a Awosh Richa, akinan na Hulanda, no, tin sais di webo. Tin small, medium cu large. Awor ta ki size di web ta usa. Nos ta usa medium como es una manera di Kòrsou, pero antes lo hacia pa mi haña web e size medium manera di Hulanda. Mi no ke usa web chikitu. Ok, ok, ok shownan ke mi ya pa bo sa, bo tin cu busca web medium, no busca yu web manera web di patrushi, pasobra ta masha web bo mester awor ei. Bo lo ta sali bon, Anto ami ami ta prefera we ku brui. dus Rita, bo ta pone pipo hari aki den no bisa. No, pipo kostumbrá ku mi. Chona, e pipo ku Sheritza ke mende aki ta e kameramen di Sheritza ku ta tras backstage ei ku ta koordiná tur kos pa Sheritza ei nana. Te ta pipo. Dus, Chona, un ta keda mi nada otro di deseá boso un djadumingu ta anochi ameno, anto al deseá boso for dje wor un bon siman. Un bon siman ku hopi bendishon, anto hopi sabiduria i ante todo salú. Mi ta warda bosnan dia trinta i un di Augustus, kuat or dje tardi, ora di Hulanda, dies ora i mehinta, ora di Aruba, Boneiru i Kòrsou. Mi ta konta ku boso. Ami t'ei, si Ritza tambe t'ei, bo tambe t'ei, te dia trinta i un ku Dios su poder.